Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ko Ngāi Māori tonu ka tūpono whai hua nui i te rewanga o ngā hangarau 5G. So what we're doing is that we um, are working together with the universities and what we want to do is train up the next generation of Māori who can use these technologies and we want to be not just leading here in New Zealand, we want to be leading in the world. E toru tau e noho kapi ana kua puare anō nā ta tau o te rahirahinga Moromona i Kirikiriroa. I feel excited and blessed to be able to go in. We've waited so long for this, and it's just a blessing to be able to finally open it up to people to come have a look.
Tokowhā ngā tauira o Te Kura Motuhake o Manukura, 12 ō rātou mētara koura i whakahokia mai i ngā whakataetae waka ama o te ao i tū ki Rānana. All the hours, all the days, all the weeks that we've been training in the cold here in Palmerston North, um, all for just that two minutes of hard work just pays off and it just feels real good to be on top of the world.
Kei nā Mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. E rua tekau ōrau te nui o nā mōtika ara tūwātea, arā nā aratuku iarere tūāwhiorangi kei te Māori. Ko te puāwaitanga mai ona hangarau 5G ka whakawhānui rawa i nā tūāhua katoa o te hangarau waea pūkoro huri noa i te ao. Me te aha, ka nui ake nā huarahi arumoni ki te Māori. Kei a Aroha Mane nā whakamārama.
Nā ngā motika aratūātea Māori i hua mai ai ngā reo irirangi ā-iwi, a Whakaata Māori, me ngā kaiwhakarato waea pūkoro a Two Degrees. Ināianei kua hua ake te 5G, arā ko te ahunga taurima mō ngā hangarau waea pūkoro. Ka tere ake ka maha kē atu hoki ngā tūhono me ngā tuku raraunga o ngā pūrere pēnei i ngā waea, ngā pouaka whakaata, ngā kēmu, ngā kāinga me ngā motuka. Mā tēnei ka hua mai he hangarau hou, he ao hou hoki. He whakahau tēnei. Pēnei tonu i a tātou tūpuna i Hawaiki. Te tāreinga, te tōanga, te tapatanga o te waka, karangatia ngā tohunga e tika ana. E whakamātau ana Te Kotahitanga Māori mō Te Ara Tūātea ngā hoa kōtui o Kotirana, Nō Airani me Kenya, i ētahi ara whakapāho hou mā ngā hangarau 5G. E kōkiritia ana ēnei mahi e ngā tauira o Te Kura Kaupapa Māori o Bernard Fergusson ki Ngāruawāhia. And what we're trialling here is a completely different way of using 5G spectrum. One of the opportunities that we have here is for Whakaata Māori to be doing outside broadcasting at a cost that's way less than what they've been able to do in the past. Mo te āhua ki te 5G, ko ngā paraha nui, taumaha he whakapāho i ngā huihuinga pēnei i te matatini. Ka kongakonga ngā taputapu iti noa nei. Ka taea te tuku me te kite e ngā wāhi katoa o te ao, ināia tonu nei. I tēnei rā, kua tae mai ngā tohunga o tāwāhi, kua rongo rātou i te aho wēnei mahi, ngā huihuinga pāho o te ao, kei konei, kei konei mātou kei te Kura Kaupapa Māori, kua tīmata te wāhi ki te whakatino. Engari, mā te reanga hou mā rātou e whakaoti. We're also got some other experiments lined up including immersive sports broadcasting, Uh, we'd love to be also look at um, agri-tech and look at robotics and all of these kind of new technologies that this kind of spectrum will allow us to do. He wāhanga ngā mahi e whai ana i tēnei kura o Waikato no te whakaaturanga 5G puta noa i te ao. And this is something that's uh, new right across the world. And so there's a, a convention, in a, an international broadcasting convention in Amsterdam next month. And we will be highlighting at that uh, convention uh, some of the technology that we've been deploying today. Hei tā te Kotahitanga Māori mō Te Ara Tūātea, ka nui atu ngā āheinga mahi moni mō ngāi Māori. So what we're doing is that we are working together with the universities and what we want to do is train up the next generation of Māori who can use these technologies and we want to be not just leading here in New Zealand, we want to be leading in the world. Kua kaha rātou ki te whāwhā i ngā pūrere o tēnei ao, te waea pūkoro, te Minecraft, te Fortnite, ēnei āhuatanga. Ana apopo ka tu ratou hei rangatira i roto i tenei ao, a ka tupu ki to ratou tino teitei. Aroha mane.
Te ao marama.
E toru tau e noho kapi ana, kua puare ano na tatau o te Rahirahinga Moromona i Kirikiriroa. I te rangi nei i hoki atu ai ana apataki, te nuinga he Maori, ki te tuku inoi, ki te noho tahi ki a ratou ano i runa i te nakau aroha mo te tuwheratanga nei, Me te whakanui hoki i a Ihu te Kaiwhakaora.
Hangā mai he whare mōku, ka hoki mai aku iwi. Ā, kua whakaeke mai ngā pononga o te motu ki te whenua tapu o te Atua. A tino harikoa a tōku ngākau. nō te mea e tūwheratia tō tātou whare o te Atua. Kawe e mau whakaahua kei roto i te temepara. Nō te rangi nei i uru ngā mema, hāhi rerekē, me te hapori ki roto i te temepara, he wā tuatahi mō te hāhi Mōmona ki te whakatūwhera i ōna kuaha ki te ao. Te paepae tapu o tēnei whare, ā, te tino rawe, te ātaahua, O ngā mahi wairua, o ngā kaimahi nei he hanga te whare. Nō nā pikitia nei o te Karaiti, ngā ruma wairua, tino taimahatanga o te wairua i roto i tēnei whare. I feel excited and blessed to be able to go in. We've waited so long for this and it's just a blessing to be able to finally open it up to people to come have a look. Ko Marehia Roberts, Kua tipu ake i roto i te hāhi, ā, kua toru tau ia me tōna whānau e tātai ana kia hoki ki te temepara. I te ongeonge te ngākau mō te whare nei, ā, engari he rā pai tēnei. The temple had to undergo reinforcing of the structure of the building to be able to assure that it was earthquake met the regulations of the building code. I hangā te temepara i te tau 1958, e 46 ōrau o tōna 116 mano mōrehu he Māori. Ko taku tino wawata kia noho Māori ai koe i roto i a koe, kia noho pūmau tonu koe ki ngā kawenata kua Kua whakaaetia e koe ki roto i te whare nei. Mehemea karekau e whakakitenga, ka mate te iwi. Where we came from, where, why are we here and where are we going. Hei te 16 o Whiringa-ā-nuku, hei te tau nei, ka whakamānoatia anō te whare o te Atua, kia pūare anō ki te ao. He rōni Waikato, te ao mārama.
Ko tētahi he kaitono pōti ki rawa atu e kimi tūranga ana ki runga i te Rohe Pōti Māori o Rotorua. Ko tētahi kua tū hei kaikaunihera ki Rotorua ina tau 40 neke atu. Ēngari rāua tahi he nui ngā whāinga mā te Māori i te rohe. Kei a Herowini Waikato te roanga atu o nā kōrero. Ko Hana Tapiata ahau, e tū ana ki ngā wāri Māori mō te Kaunihera o Rotorua. My name is Trevor Horowaiwai Maxwell and I'm standing for the Māori ward in the Rotorua Council. Te pakeke me te pōtiki o ngā kaitono mō te tūru Māori o Rotorua. Te hikaka, koira pea te karearoto matua, engari hoki ko te āmoaimoa i te mea he mahi hou tēnei. 31 councils have taken it up, we have, and so I'm actually quite excited.
Ko Trevor Maxwell te kaikaunihera tautōhito o te motu, he koromatua tuarua o mua anō hoki ki Rotorua, kua tahuri mai ki ngā kaipōti Māori. The reason why it means we will be guaranteed three seats at the table, in the past many a term sadly I've been the only one of Māori descent. Ā, he kanohi kitea a Hana Tapiata i te ao matihiko, neke atu i te toru tekau mano āna apataki pae pāpaho pāpori, heoi e wehe tonu ana i a. Te āhua tumeke, ko au anake o kouou te nohinohi o te rōpū nei, ā, engari kua roa ōku pakeke, ōku mātua, ōku kaiako e mea ana, ā, ko ngā rangatahi, ngā rangatira mō āpōpō, ā, kua tuwhera haere ētehi tūranga, ā, ko te ao tōrangapū tētehi. E toru ngā tūru e wātea ana, heoi tokowhā atu anō ngā kaitono, ko Rāwiri Waru rātou ko Lani Kiriopa, ko Potaua Tule, ko William Hakarata anō hoki. He tuatahitanga tēnei mō ngā tūru motuhake Māori ake nei, kua roa ngā reanga o mua, tōku reanga me ngā whakatupuranga hoki e whawhai ana kia rāngona te reo a te Māori. Save our democracy! Heoi, E whakahēngia tonutia ana ngā tūru Māori e Reynold McPherson mā. If I get one of the three seats, I will put my energy and experience and focus on three main issues. First one is the continuation of Te Arawa Te Tatau Board, Rotorua Township Fenton Agreement honoured. I want to support the free waters. Ko te taha ki te mātauranga me te hauora, engari nā taku rangatahitanga hoki te āhua nei he waha kōrero i ngā hiahia, i ngā wawata, i ngā tūmanako o ngā rangatahi e whai ana i ngā ara rerekē i Rotorua. Rotorua Māori ward for Every council in Aotearoa New Zealand have said the status quo is not an option. We've all said we need change. I think that's something that I want to really put my energy into. Kei au nei ko te mea nui me pōti. E taea nei au, e āhei ana au te kawe i ō rātou. Kaupapa, nawe, wawata, a ki nga mahi ka puta mai te kaunihera, ae me poti mai, engari mehemea ko tangata ke, me poti ki a ia hoki. Hei te Noema ka kite ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
Hei muri i nā whakatairanga, tokowha nā tauira o te Kura Motuhake o Manukura, 12 ō rātou mētara koura i whakahokia mai nā whakataetae waka ama o te ao i Tūkirānana. Nau mai anō. E waru tekau mā iwa nā mētara kua whakahokia mai ēnā kai hoi taiohi nō Manawatū ina whakataetae whakatere waka ama o te ao I tu ki Piritananui i tenei marama. Tokowha o ratou he tauira no te kura motuhake o Manukura i te papae o ia, 12 na metera koura i waenganui i a ratou.
He rau rangatira, he rau manukura, ko hoki ano ki to ratou tuohunga

o te pukumahi. Ko Horouta-waka-hoe te kapa i ārahi i ēnei kaihoe, ā, i whai wāhi atu ngā kaihoe ki ngā wāhanga e toru o te taumāhekeheke whakatere waka ama o te ao. Tekau mā rua ngā mētara kōura, kotahi te mētara hiriwa, kotahi te mētara rauwhero te hua o ā rātou mahi. Ka pau te kotahi wiki, ā, koi hirangaranga e tārewa tonu ana. Winning gold was just it meant the world. I tino pirangi au ki te eke ki te mētara koura. All the hours, all the days, all the weeks that we've been training in the cold here in Palmerston North, all for just that two minutes of hard work just pays off and it just feels real good to be on top of the world. Nā te mate korona i whakapōrearea i ngā whakariterite mō te maha o ngā kapa waka ama i tēnei tau. ā, kāre ngā tino toa pēnā i a Tahiti i tae atu ki taua whakataetae. Heoi anō, ka kaha kitea te rata mai a tauiwi ki ngā tau whawhai me te eke Tangaroa o Aotearoa. Kāre a Tahiti i tae ki te haere, ā, nō reira ko tēnei te tau ka tino kaha te haere a Aotearoa. because they had known to be like the top dogs and stuff, so we were able to knock them out of that top rank and claim what was ours. Nō mai mai ēnei manukura e whakatōmene ana i ngā puna o Waiariki, me te aha ko ngā parirau ko rere ki tua o tawhiti. Ināianei ka tahuri atu te aroaro ki ngā tau māhekeheke whakatere waka ama o te ao ki Hawaii. Hinewaine Tana Williams, Te Ao Mārama.
E 30,000 tāra te nui o te pūtea tautoko ka whakawhiwhia ki te karapu whutupōro o Te Rarawa hei whakapai ake i ō rātou whare. E rua ngā whare paku hou ka whakatūria, ā, ka whakahoungia ko ngā wairere hei wāhanga o tā rātou whai kia hāneanea ake ai te noho ana kaitākaro wāhine e rahi haere ana i te karapu.

know nothing. Ēngari, kua huri te tai. Nā te whai pūtea tautoko e 30 mano tāra te rahi i te kaupapa hāpai hapori a Bunnings, kai te whai wehenga i waenganui i ngā hīrere, wharepaku hou anō hoki. Ā, ko te hāpai ake i ngā kapa wāhine te take.
So we're getting a lot of young girls, a lot of older women coming back and coming for the first time and it just, and They come from different backgrounds like netball and um touch and all that kind of stuff so they're not they're not really used to like the shared facilities.
Kua kotahi rau tau te karapu whutupōro o Te Rarawa e tū ana, ā, i te roanga o taua wā he karapu tāne noa. Engari i ngā tau e rima kua hori, kua uru tētahi kapa wāhine ki ngā whakataetae o tēnei rohe. Ā, i aua rima tau e whā ngā ekenga a Te Kapa Wāhine o Te Rarawa ki te whiringa toa. E tūmanakotia ana mā te whakawhānui i te whare matua o te karapu kia pai ai mā ngā wāhine, ka āwhina i a rātou kia hono pūmau me ngā tāne i ngā whakataetae hei painga mā te katoa. to engage in.

Nā te whiu o te mate kōwhiori kāore te karapu nei i whai wāhi ki te whakanui i tana huringa tau 100. He oranga anō pea ka puea ake i tēnei puna pūtea motuhake. He te gardener te ao mārama.
Ko Bean the Big Rig Rob nō Te Whakatōhea me Te Whānau-ā-Apanui ka whakakanohi i Aotearoa i te huinga whakataetae whiu kōpere o te ao kai te parapara i Kirikiriroa e tū ana i tēnei wiki. Ā, ka whakataetae atu ia ki ētahi o nā tino toa o te ao.
Kei Kirikiriroa e takihuihui atu ana ngā tino kaiwhiu kōpere o te ao. The turnout of international players that we've got is really something. Uh, our Kiwi players are all uh, looking forward to competing on uh, Friday night. Ko tēnei uri o Te Whakatōhea, The Big Red, e takatū nei ki te whakataetae ki te toa whakaihuwaka o te ao,

Ka mutu, ko tā te tāne toa takitahi nei o te Kaunihera Whiu Kōpere, he aru i ngā rawa nui ka riro i ngā toa o te ao. Yeah, I'm a drain layer and a plumber by trade, so I know how hard it is to make a dollar, so if I can make a living out of doing something like this is pretty cool. Ka tīmata te tauwhāinga a tēnei kaitākoro whiu kōpere ki te toa o te ao, hei te whitu karaka a te pō nei ki te papanui i Kirikiriroa. Muriwai hei Te Ao Mārama.
Kei tua ake tonu i ngā whakatairanga, ko Te Rākau Haumarie. He kaupapa ka kuhu ki ngā kura ki te whakaako i ngā akoranga, ki te whakapakari i te wairua me te hinengaro mā ngā mahi mau rākau. Hoki mai anō, kia titiro ake tātou ki ngā matapae huarere. He mahana, ēngari ka kōpata tonu te ua i ētahi wā ki Kaitaia, paki ki Tāmaki. Nō te tōnga, ka pupuhi te hau ki Rotorua, ā, ākene he patapata i āwha ka heke ki te rāwhiti ki Tūranganui-a-Kiwa, ēngari ki Ngāmotu he rangi ātaahua kē. Ka tāmaru te rangi ki Te Whanganui-a-Tara. Pai te matapae ki Whakatū, he hau tonga māuru ka pupuhi ki Ōtautahi hei te ahiahi pō noa. He makariri, engari ka paki ki Tāhuna, ka kēkē ao, ka ua hoki ki Waihōpai. Nā, ko tā te rākau hūmārie, he whakaako ina tauira o te kura, Me pēhea te tū manahau mā ngā mahi mau rākau a te Māori? Ko Te Kura Kaupapa Māori o Ferguson tētahi o ngā kura e rima kei te whai i tēnei kaupapa. Ā, e ai ki a Waru Roberts, kaiako i te kura, kei te kite atu ia kua pakari ake āna tauira i te otinga o te hōtaka mau rākau, kei a Muriwai Hei tēnei pūrongo.
He kaupapa tēnei e aro pū nei ki ngā pou e wha o te tauira. Ā, ko tāna, he whāngai atu i ōna, i ōna mātauranga, i ōna tikanga, ngā kōrero, ngā tikanga anō hoki nō tō tātou marae, ā, nō tō tātou rohe ki ngā tamariki ki roto anō i ngā mahi tū taua. Ngā mahi a rākau hūmārie, tētahi o ana tino kaupapa ko te whāngai atu. I hua ake te kaupapa kia whāngai ngā pūkenga o Tūmatauenga, anō nei kia tipu te manawaroa ki roto i ngā tauira whai muri i te mate Korouna. Kia mau ngā tamariki, te manawaroa, kia whakaatu rātou i ngā āhuatanga o taua kupu, Ā, mai te timatanga o tēnei kaupapa, tae noa ki tēnei rā, kua kite, ā, kua kite i ngā neke, i ngā nuku a ngā tamariki, ā, ki roto i ngā mahi, ā, mau rākau nei, ā, ka kite hoki te manawaroa o roto i a rātou. Hei tā Waru Roberts, kua tino kite i ngā hua o te kaupapa nei.
Mai te timatanga ki ināianei ka taea te kite te paku neke nanei rā, āe, kua nanaeore ngā tamariki i roto i ēnei o ngā mahi ka hei te kite. He kaupapa tēnei kua whakatōpūngia ki roto i ngā kura e rima o roto o Tainui waka, ā, ko te tumanako o tēnei o ngā rōpū a Te Rākau Hūmārie Kia whakatō tēnei kaupapa o ngā taonga tuku iho ki roto i ngā kura maha o te rohe. He mea nui tēnei ki roto i ngā kura, mō ngā tamariki, mō te āpōpō te take, kia mau pūmau ki ngā āhuatanga a kui mā, a koroma, ki ngā tikanga, ki ngā kawā. Kua akona e tātou, na, kia hoatu ki, ki ēnei o ngā uri.
Muriwaihei, Te Ao Marama.
Kāti, koina tā te ao mārama i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā atu a mātou kōrero. Nā, mā te waiata ā-ringa a Ngāti Pikiao te hōtaka e whakakapi i tēnei pō, noho atu koutou i roto i te rangimārie.